ס'איז געווען א איד אין מאנטריאל, ער האט געהייסן ר' מענדל וויינבערגער, ער האט דערציילט א מעשה וואס ער האט געהאט ביים קריג, ער האט געהאט א חבר עס האט אויך געהייסן מענדל, צוויי מענדל'ס, ברוך השם זיי זענען איבערגעלעבט די קריג. און זיי האבן געוואלט באקומען די סערטיפיקעטס די רשות אריינצוקומען, יעדער איינער האט זיך געזוכט ווי מען קען אריינגיין אין אמעריקע אדער אין קענעדע, אנדערע פלעצער אין די וועלט ארץ ישראל, וואס זיי די רידעך אז בשעת איינער וויל אריינקומען אין א לאנד וויל ווערן א סיטיזען, אז עס איז דא א איינער וואס באקוקט אים, א דאקטער וואס מאכט זיכער אז ער איז אויסגעהאלטן ער איז געזונט, קיינער וויל נישט האבן קיין קראנקע מענטשן ביי זיך אין לאנד, איז דער ר' מענדל, ביים קריג האט ער געהייסן, זיין אמת'ע נאמען לעצטע נאמען איז געווען ר' מענדל גרינפעלד. ער איז דורכגעגאנגען די בדיקות און איז געווארן עפראווט, ער איז געווארן באישור אריינצוקומען אין קענעדע. ער האט געהאט א חבר, כ'געדענק נישט גענוי די חבר'ס לעצטע נאמען, וואס ער איז נישט דורכגעגאנגען, ער האט געהאט עפעס א געוויסע קאנדישאן וואס מ'האט אים נישט געוואלט אריינלאזן. איז דער מענדל גרינפעלד איז געגאנגען און ער האט געטון א געוואגטע זאך, א בראווע זאך, א שטיקל מסירות נפש, גיימיר עס אנקוקן. האט גענומען זיינע סערטיפיקעטס און האט עס איבערגעגעבן פאר זיין חבר און אים געזאגט אז דא האסטו, דו גייסט זיך נישט קענען אדורכגיין נאכאמאל די בדיקות, דא האסטו מיינע פעיפערס און דו קענסט אריינפארן קיין קענעדע. איך בין דאך געזונט און איך וויל מיך שוין נייע צוגעבן, שאפן א אנדערע נאמען, אנדערע פעיפערס, מען האט זיך שוין נייע צוגעבן. און ער האט טאקע געשאפט אנדערע פעיפערס און איז אריינגעקומען קיין קענעדע מיטן נאמען וויינבערגער, מענדל וויינבערגער, איז אנגעקומען קיין קענעדע, איז דורכגעגאנגען אפאר יאר, האט חתונה געהאט, אויפגעשטעלט א שטוב, איז געווען א וויזשניצער חסיד. און ער איז אריינגעגאנגען צו זיין רבי און ער האט געזאגט אז ער טראכט אפשר זיך צוריק טוישן די נאמען צו מענדל גרינפעלד, און ער האט דערציילט פאר די רבי די גאנצע מעשה, האט אים די הייליגע אמרי חיים געזאגט, זאלסט בשום אופן נישט צוריק טוישן די נאמען צו מענדל ווי דו האסט געהייסן פארדעם, מענדל גרינפעלד. יעדע מאל א איד רופט דיך מענדל וויינביגער, מאכט עס אזא רעש אין הימל, דער מענטש הייסט וויינביגער נאר ווייל ער האט אוועקגעגעבן זיין פעיפערס, נאר ווייל ער האט זיך מוסר נפש געווען פאר א צווייטע איד. דאס איז א זאך וואס געשעהט יעדע מאל איינער רופט דיך ביי דיין נאמען. אסאך מאל א מענטש טוט עפעס, ער מיינט אז ער האט געטון יעצט עפעס א שטארקע זאך, ווען ער ווייסט בשעת מעשה אז דאס איז א זאך וואס איז מעורר א רעש, די גאנצע פמליא שמעליא שטייט און קוקט ארויס אויף אים, די גאנצע פמליא שמעליא שטייט און זענען מקנא וויאזוי א יליד איש האט געקענט צוקומען צו דעם, ווען א מענטש פארשטייט דאס קומט עס אים אן אסאך גרינגער. ס'איז דא א לשון וואס ס'שטייט, און ס'ווערט אראפגעברענגט אסאך מאל אין חזל, די לשון וואס ס'שטייט אין דרך ארץ רבה איז, רבי משה בר ב ריי דרבי שמעון לוי אומר, כל הרואה דבר ערווה ואינו זון את עיניו ממני, איינער וואס האלט זיך צוריק פון קוקן אויף א דבר ערווה, זוכה און מקבל פני השכינה. א מענטש האט א מעגליכקייט, נישט ער גייט אריינגיין צו די גדול בישראל, ער גייט מקבל זיין פני השכינה, אברהם אבינו האט זוכה געווען צו דעם אין פרשת וירא, אונז אלע האמיר די מעגליכקייט זוכה צו זיין מיט דעם יעדע מאל מען גייט אויפן גאס, וואס ער האט א מעגליכקייט ער האלט זיך צוריק ואינו רואה את דבר ערווה, ואינו זן את עיניו, אפילו טאמער ער האט שוין יא געזען קוקט ער נישט ווייטער, אויב ער איז אינו זן מיט דבר ערווה, דעמאלטס איז ער זוכה.